Creos, modern Netzer fir Stroum an Äerdgas zu Lëtzebuerg. Stroum ass déi wichtegst Energieform an eiser moderner Welt. Stroum bedeit Liicht, Beweegung, Wäermt an och Kommunikatioun, Informatioun a Freed um Liewen. Bal kee Betrib oder private Stot kann ouni Stroum normal fonctionnéieren. Stroum brauch e wäitverzweigt an zouverlässegt Netz, fir vun do wou e produzéiert gëtt, de professionellen a privaten Endverbraucher ze erreechen. Zu Lëtzebuerg këmmert d'Firma Creos sech ëm d'Plangen, den Ausbau, den Ënnerhalt, d'Sécherheet an d'Zouverlässegkeet vu méi wéi 90 Prozent vum nationale Stroumnetz an och vun engem groussen Deel vum Äerdgasnetz. Hei zu Stroossen lafen alleguer d'Fiedem zesummen. Nieft deene verschiddene gängege Verwaltungsdepartementer ginn hei d'Weiche fir déi reegelméisseg Moderniséierung, den Ausbau an déi technologesch Neierunge gestallt. Sou ass d'permanent Eropsetze vun der Belaaschtbarkeet vum Stroumnetz och eng vun de Grondviraussetzunge fir eng breet Aféierung vun neien individuelle Verkéiersmëttel wéi den Elektroauto. Iwwer zwou duebel 220.000 Volt Héichspannungsleitunge gëtt de Groussdeel vun eisem Stroum aus Däitschland importéiert. Dës Spannung gëtt um Wee fir bei den Endverbraucher an e puer Etappen eroftransforméiert. En éischt Erofsetzen op 65.000 Volt geschitt an e puer Héichspannung-Trafostatiounen. Woubäi den Dispatching zu Héischdref dee wichtegste Punkt ass, wou alles zesumme leeft. Modern Anlagen, déi dem aktuelle Stand vun der Technik entspriechen, an en héichqualifizéiert Personal suergen derfir, datt de Stroum am ganze Land fléisst. Dat nationaalt Stroumnetz, dat vu Creos geréiert gëtt, ass méi wéi 9.000 Kilometer laang. Dovu si ronn 550 Kilometer Héichspannung, 3.200 Kilometer Mëttelspannung a 5.300 Kilometer Nidderspannungsleitungen. Méi wéi 7.000 Kilometer, also méi wéi dräi Véierel vum ganzen Netz, leien ënner Buedem, wat e Spëtzewäert um europäesche Plang ass. Besonnesch d'Iwwerlandleitungen, déi méi de Wiederkonditiounen exposéiert sinn, gi reegelméisseg ganz genee kontrolléiert, fir datt se technesch ëmmer an der Rei sinn. Knapps 240.000 Uschlëss fir d'Industrie, de Commerce a privat Stéit ginn iwwer d'Netz mat Stroum versuergt. Vu verschiddene Posten aus gëtt de Stroum direkt bei Industriebetriber a grouss Clientë weidergeleet. Fir Enkpäss ze vermeiden, ginn dat ganz Stroumnetz an d'Verbrauchswäerter Dag a Nuecht geneestens iwwerwaacht. Sollten awer Ënnerbriechungen optrieden, zum Beispill bei Blëtzschlag, ginn direkt Géigemoossnamen ergraff. Nieft dem Opbau, dem Entretien an der Iwwerwaachung vum Stroumnetz, këmmert Creos sech och ëm d'Uschlëss an d'Moosse vum Verbrauch vun de Clienten. Am Techneschen Zenter zu Miersch ginn déi modern Stroumverbrauchscompteuren genee kontrolléiert an ajustéiert. Dobäi ass och dësen Aarbechtssecteur matzen am Ëmbroch wéinst der Aféierung vun den intelligente Compteuren zesumme mat Smart Grids, fir eng Datekommunikatioun an zwou Richtungen z'erméiglechen. Gréisser Konstruktiounen an Ënnerhaltsaarbechten u verschiddenen Deeler vum Netz ginn hei duerchgefouert. De Site vu Miersch déngt och als Lager fir d'Creos Material. Dat wat an dëser ländlecher Géigend bei Jonglënster op den éischte Bléck ausgesäit ewéi eng Scheier, ass a Wierklechkeet eng regional Trafostatioun. An deene leschte Joren huet Creos sech verstäerkt agesat, fir seng Energienetzer duerch ëmweltfrëndlech architektonesch Konzepter ëmmer méi mat der Natur am Aklang ze bréngen. An dëse moderne Gebaier sinn all technesch Komponente bannen installéiert, wärend an enger traditioneller Anlag alles ënnert fräiem Himmel steet. Och d'Statiounen zu Angelduerf, Gréiwemaacher, Contern, Keel a Réiden sinn no dëser Philosophie gebaut. Zënter 2009 gehéieren och den Transport an d'Distributioun vun Äerdgas zum Haaptgeschäft vu Creos. Déi ronn 45.000 Äerdgasuschlëss ginn iwwert e Netz vu méi wéi 1.800 Kilometer Längt beliwwert. Den Dispatching vum Héichdrock-Äerdgasnetz ass zu Héischdref, wou nieft der Iwwerwaachung vum Netz och derfir gesuergt gëtt, datt bei engem viragestallten Drock ëmmer genuch Gas zur Verfügung steet. Wärend den operationellen Zenter fir d'Héichdrock-Äerdgasnetz zu Schëffleng ass, fënnt een déi zwee regional Zenteren fir Mëttel an Nidderdrocknetzer zu Hollerech an zu Contern. Vun Hollerech aus gi Gas-Clienten an der Stad an an de Gemengen Hesper a Stroosse betreit, vu Contern aus Clienten a weidere 44 Gemenge vum Land. Hei ginn d'Pläng fir den Op an Ausbau, den Entretien an de Panne-Service vum Mëttel an Nidderdrocknetz gemaach. Och den Abau vu Gas-Compteure gëtt vun hei aus organiséiert an duerchgefouert. Energienetzer sinn haut keng Fro méi vun technescher Maachbarkeet. D'Nohaltegkeet spillt eng ëmmer méi grouss Roll bei de Bierger, de Politiker an an der Ekonomie, wat derzou féiert, datt den Transport an d'Verdeele vun Energie reegelméisseg iwwerduecht a méi ëmweltgerecht opgesat musse ginn. Zu deene villen Erausfuerderunge gehéieren nei, méi effektiv Méiglechkeete mat erneierbaren Energien Stroum ze produzéieren. an dës Energie an d'Transport an d'Verdeelernetzer anzespeisen an och dofir ze suergen, datt d'Offer an d'Nofro ausgeglach sinn. Creos, de Mënsch am Mëttelpunkt.